Right, hang on. Siamai. Um, fi wedi really methu ffeindio lle dda i cadw chi. Um, falle fan hyn? Os yw... Yeah, we'll have a casual sit down, right? Ah, hurry. Good. Um, Mae'n ffain, ynddo? Fi'n meddwl bod hwnna'n fine. Ar siwr o ran, ia. Yr i taflu. So, be sy'n bod mlan yn eich bywydau chi? Achos ers i fi godi tro dwetha, o'n i'n yym, beth o'n i'n neud? O'n i'n awkward tro dwetha fi siarad da chi, do? So, ie, be sy'n lan da chi bois? Be be sy'n digwydd? Oes unrhyw beth cwl yn digwydd? Yym, na, na, ddim yn meddwl. Dara. Iawn. So hang on, os dw i ar camera fan hyn, reit. Symud hwn yn ôl. Symud ymlaen. Mae 'da fi ar camera fan hyn, reit. So. Really, cyn sy'n bwysig i fi gweud i chi amdano yw um, fi'n ddi waith nawr yw e. Fi'n ddi waith. Falle chi'n cofio fi ar S4C. Fi oedd um, rhyw wythnosau, misoedd yn ôl nawr, fi oedd. Ar y dilltud, profiad gwaith. A, wel, y gwir yw, es i ar ôl y sioe, a wedyn o'n nhw ddim yn gorffen y sioe. Apparently, o'n nhw rhyw reswm O, sa i'n gwybod beth oedd y rheswm. O'n nhw'n dweud rhywbeth am, o, ma' 'na rhyw fachgen newydd 'di ymuno a ma' rhaid i mynd lawr ers 'ny. Ond sa i'n meddwl, yy. Oedd, yy, oedd e wrth y sioe gorffen. Ond, yy, fi moyn cymryd y cyfle 'ma i ddiolch i bawb wnaeth gweithio ar y sioe, achos os oedd e ddim am chi. Os oedd e ddim am chi, Ie? Ie? Wel mi 'na chi oedd yn gweithio ar gofal. Dda ni byth wedi cwrdd â Miss Wales. Na chwaith, dda ni byth 'di cwrdd â Rhodri Ogwen, neu Alun Lydr, neu hyd yn oed Gwyn, aka Denzil. Oedd e'n gwd lad, chwarae teg. Y problem sydd 'da fi nawr yw. Mm, y problem sydd 'da fi nawr. Fi'n redeg mas o Celebs. Fi yn redu mas o celebs i neud idents. Chi ma fi wastad yn neud yy fi'n hala nhw gweud yy ydych chi'n gwylio fideos fel y dillid? Wel fi'n redeg mas ar bobl i neud hwnna. Nawr fi moyn os ma unrhyw celebs yn gwylio. A fi'n gwbo chi yn gwylio achos ie chi yn gwylio. Fi'n gwbo chi'n gwylio. Chi gyd yn celebs reit. Os ydych chi'n ystyried eich hunan yn celeb a chi moyn bod yn rhan o'n fideos i reit? Newch e trwy hala mewn fideo o chi'n gweud ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd, mewn ffordd sydd yn rhag gofyn cwestiwn te, t'mod, ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd? Oedd yym, wrth gwrs, ffefryn fi oedd John Ogwen a Mordyn Rees. Dal i weld eisiau nhw. O'n nhw'n gwd lads, t'mod, John Ogwen a Mordyn Rees, o'n nhw rili yn gwd. Ugessa, yym,

Os wyt ti yn gwrando, y person nath acto Doctor John mewn y raglen deledu sy- rwbeth o'r enw Ife Teulu oedd e, sai'n siŵr. Fi moyn i ti hala i lewr I don't. Ffarmwr ffwc, ti hefyd. Shan Cothi, fi moyn i ti canu un i fi. Fi moyn i ti canu rai. Fi moyn i ti neud cân werth pum munud amdan y fideos i fi, oce? Fi moyn i chi'ch dou, Tony ac Aloma, i hefyd hala mewn cân. Oce? Ac eden, fi moyn chi ailffurfio a creu can yn enwedig ar 'nghyfer i, i neud fel intro i yy fideos Aled Iechyd. So os os yd- ydych os ydych chi'n gallu neud hwnna eden, join i. Hefyd, pwy a- pwy all? Ydych chi'n meddwl ma' ma' 'na cwpwl o celebrities dylen ni ychwanegu? Wff, na. Ww! Go on, Vaughan Roderick, os wyt ti'n gwrando, ti'n good lad, fi yy yn hoffi ti ar S4C, rwyt ti yn gyflwynydd dda, Plis, os wnei di, cael am y cwpl o items gwydyr rŷch chi'n gwylio fideos ar y dillad. Ond, fi'n gesso, dyna gyd sy 'da fi ddweud i chi nawr yw, i bob un sydd newydd clywed fy enw, cofiwch chi ala mewn daillau cân yn sôn amdana fi, neu items yn gweud ydych chi'n gwylio fideos ar y dillad. Os nad ydych chi'n neud, byddwn i wedi cael siom yn gyfreithlon sdim byd fi'n gallu neud yn erbyn chi Yym, os unrhyw beth, fi'n hellug iawn yn gofyn chi neud e. Chi siwr o fod ddim yn gwylio, a chi siwr o fod byth yn mynd i gwylio. O! Oce. Dyma rwbeth arall chi'n gallu neud. Os dydi'r yy seleb 'ma ddim yn yn gwylio fideos ar y ddilltud, sydd yn digon bosib, Ddim yn rhy bosib ond digon bosib, wn i ddim yn gwylio fe. Os ydych chi'n ffan o nhw, o gweud uh, Tony ac Aloma, os chi'n ffan o reina, uh, ewch lan at nhw a gofyn i Tony ac Aloma, ydych chi'n gwylio fideos ar y ddillid? Gofynnwch i Tony ac Aloma os maen nhw'n gwylio fideos ar y ddillid. Gofynnwch i Elin Fflur os maen nhw'n gwylio fideos ar y ddillid. Gofynnwch i aelodau o'r band Eden os maen nhw'n gwylio fideos ar y ddillid, achos mae rhywbeth yn dweud i fi dydyn nhw ddim, a mae hon yn siomedig iawn. Siomedig iawn Eden, siomedig iawn. Ni'n gwrando i cynion chi, y peth lleia chi'n gallu neud i fi yw gwylio fideos fi. Ugh, flincin heck. Rhai pobl. Hwyl fawr, na i weld chi um, na i weld chi pryd bynnag fi'n gweld chi, sef uh, pryd bynnag fi'n gweld chi tro nesa. A uh, good. Um, felly dyma, ww, pwy gai heddiw? Dyma be, Ie. Dyma geth o gofod. Ach, gofod. Dyma, yym, dyma cwestiwn ma' geth mo'n gofyn i chi, oherwydd nes i gofyn iddo fe i ofyn y cwestiwn i chi. Dyma chi gethyn o gofod. I gweud, i gofyn cwestiwn i chi. Ok? Cŵl.
Ydach chi'n gwylio fideos Aled Illtud?

Ie. Yeah. Malwoden methiant. Ie. Yeah. Ie, yeah, chi'n dysgu o'r reina, chi? You were expecting those guns. No, sa. Oce, okay, fi'n meddwl fi'n dechrau colli'r plot, felly fi'n mynd i gorffen yr, uh, yr vlog yma neu'r fideo blog yma am nawr. Uh, na i weld chi pryd bynnag fi'n weld chi, sef pryd bynnag. Hwyl fawr. Fi really ddim yn dda yn gorffen ni, dwi. Fi really ddim. Fi really angen dysgu sydd i orffen nhw'n dda. Felly, um, yeah, good. Um, yeah. Um, ydy fod yn joc i fi o fawr? Fi wedi gweud hwnna o tua pum gwaith. Um, o, oh, oce. Okay. Pa rif mae'r bobl werin yn ei ffonio er mwyn cael gafael yn yr heddlu? Migl di, magl di, hei 999.